Un filis dia, un filis djamars i awe nos por bisa the day after. E day after ku unda e raport di evaluashon ku nos a bin ta spera asina tantu tempu, kuminsando for di yanüari dos mil dies kuater ku unda Hulanda a disidí di kuminsá e proseso di evaluashon i e proseso ku unda e un komishon a ser instalá i den e kaso ku el a ser presidensiá pa ex Minister di Asuntunan Konstitushonal señora Spies i ku ayera ochor nos ora, ora Karibense, a entregá e rapòrt, pues e komishon a entregá e rapòrt na gobièrnu hulandes i e tres gobièrnunan insular den e kaso aki, e entidat públikonan di Saba, Sint Eustatius i den e kaso aki nos dushi Boneiru. Naturalmente nos mandatarionan tabata ta presente y den e caso aki señor Abraham como diputado di Asuntonan Constitucional a ricibi e rapport oficialmente for di Presidente señora Spies y tambe den e caso aki señor Abraham lo mester bin bek Boneiru presente den Bestuurscollege pues Conseho Ehecutivo y despues pa mande pa discusion den nos Conseho Insular. Gerencia y staff di Energia Vision y Radio Energia noventa y seis punto uno FM ta organisa e foro aki pa cuminsa cu e proceso y participacion di abo, pueblo di Boneiru, cu unda den e caso aki nos lo mester ta tur hunto, comunitariamente, colectivamente, cuminsa analisa, cuminsa lesa e raportnan cu mi mester bisa cu ta sumamente. extenso y segun nos prome deliberacionnan di e raport nos a comprende cu e ta bastante balansa. Bisando esey awe nos tin pa nos combersa un rato den e preparacion di e raport y tambe pa cuminsa nos contribucion como planta di Television Nacional di Boneiru y tambe nos radio, escucha Radio Energia ku unda nos lo bai kuminsá ku e proseso di difundí e informashon. Duna nos partisipashon na komunidat ku unda nos ta praktiká nos tarea di periodismo aki na Boneiru. Nos tin invitá un di e ekspertonan ku a prepará i a kumulá datos. I a inventarisá hustamente e temanan ku a biba den e último sinku añanan riba e islanan Saba, Sint Eustatius i prinsipalmente Boneiru. I den e kaso aki nos tin un eksperto ku tin dos título di bachelor, un título di master ku nos lo drenta un ratu promé ku nos drenta den e E laga nos bisa e informashon general, nos lo diskutí tambe su metodologia ku el a praktiká tambe pa hasi hustamente e estudio aki i nos tin un profeshonal naturalmente ku tin su karera, e ta un persona ku a traha na un banko sumamente konosí RBT tin, despues al a traha tambe den direkshon komersial di aeropuerto di Kòrsou. El a fungi tambe komo direktor di turismo na Kòrsou i despues bai bèk den sektor bankario i oi dia e ta un konsultor ya pa un par di aña kaba independiente. Nos ta papiando tokante di un amigu hopi bieu di mi ku ta señor Clifton Wareing. Cliff, welkom na Boneiru. Danki Hans, un felis dia tambe na pueblo boneriano. Manera mi ta bisa semper, ki ora ku e avion touch down na Boneiru, ya mi ta sinti mi na kas kawa. Cliff, nos konosé bo for di Kòrsou den diferente ambiente, ambiente soshal, ambiente di partisipashon di hubintut. Eh, nos conoce tambe for de aspecto eh, di ban banco va, va, va contribuir substancial den turismo tambe. Por menos drenta de parte mi que visa aquí awe cu botaba ta un de e personanan cu a comenzá e sponsorship di Little League. na Kòrsou i ku a krea un henter un generashon di la nos bisa for di e sponsorship pasobra hopi bia e sponsorship ta duna sèn pero ta e loke e hendenan ta hasi riba e vèlt ta duna pero mi ke duna bo e nout aki aki na Boneiru pasobra mi sa ku bo ta un hende sumamente la nos bisa ketu i mi ta kere ku e generashon di beisbolistanan ku a krea na Kòrsou i oy por oy Kòrsou ta un di e paisnan ku mas beisbolista per kápita komo pueblo tin den Grandes Liga. Mi ta kere tòg bo intenshon e tempu ya a duna su mérito. Un pabien Cliff. Mi ta bin bèk mesora na nos tema di awe. Nos ta den un deliberashon. E intenshon di e programa akí no ta unu pa nos bai. E buska esencianan cu por ta lo tin cu bay bin si, pero pa otro hendenan, otro autoridadnan, otro, laga di bisa e politiconan cu ta esunnan cu a gestiona hinter e concepto di entidad publico por ta nan lo tin cu hiba e discusionnan ey. Intencion di e programa aki ta pa e raportnan extenso cu tin, y tan recientemente presenta cu uno nos por haya un gama, un microscopio di loke bo estudio, bo bo research cu bo haci den e tres islanan pa nos por haci'e mas simpel pa e pueblo cu ta por scucha e programa y cu ta mira nos na television por comprende justamente ta kico tabata e experiencia y kico ta e resultado. Ki bo por duna nos como bo prome palabranan? Bon Hans mi ta lo mi ke felisitá Radio Energia pa ta un dje promé emisoranan ku bo bisa algu mas ku bintikuater ora despues ku e rapòrt a wòrdu publiká, un rapòrt hopi ekstenso manera bo ta bisí nan. Ya kaba ke disminuí parti di dje i kompartí parti di dje komo pueblo di Boneiru. Mi tin ku bisa ku e rapòrt ta hopi amplio, e ta. Toca manera Raad van State a pidi tres aspecto principal. Uno ta e aspectonan di e leinan cu a institui despues di dies dies dies. Un otro aspecto ta e manera cu a bo bisa rigi e parti organisatorio y e parti di maneho di e entidad nobo Caribisch Nederland. I e di tres aspekto ku ta e aspekto ku nos a hasi investigashon riba dje huntu ku Sosial Kultureel Planbirou na Den Haag ta kon poblashon di e tres islanan a eksperensiá e sinku añanan. Anto den esei mi tabata tin e oportunidat di en bèrdat huntu ku Sosial Kultureel Planbirou i e ofisina Kuurconsult di nos a hasi un enkuesta bou di poblashon di tur e tres islanan. individualmente y tambe mi mes tabata na cabes di e focus groupnan cu nos a tene tambe pa haya informacion di pueblo. Mi tin cu bisa cu den e aspecto aki di beleving con pueblo di Boneiru, Saba y Sint Eustatius a experencia e sinku añanan, nos a papia en total cu mas cu mil persona riba tur tres isla, ku ta hopi si bo konsiderá ku e tres poblashonnan huntu ta ongeveer binti sinku mil habitante. Pues, ku esei nos por bisa ku nos e loke tin pará den e rapòrt nos investigashon a duna komo resultado ta unu hopi konfiabel. Algun aspekto anto mi ta kere tin nos e papia hopi largu pasobra e rapòrt ta hopi amplio, ta toka diferente áreanan. Pero por mi, por mi ku nos bai na e, la nos bai e direkshon di e rapòrt, Sí. por tal lo ta bon nos analisá si e manera ku unda bo a kaba bo rato e metodologia. Sí. E e metodologia ta suma importante pa bo por duna e kredibilidat na e rapòrt. Korekto. E rapòrt por ta ekstenso, No necesariamente cantidad ta duna calidad. Y ora bo bisa cu e ta representativo bao di mil hende, por tal lo ta bon pa e audiencia ya mas tecnico por comprende ki metodologia bo esnan a usa. Sí. Lami cuminsha na bisa, hendenan cu no ta mucho familiar cu sistemanan estadistico lo bisa, sí, pero mil persona di binti sinco mil ta hopi tiki. No, esei no ta e kaso. Loke ta importante ora bo ta saka un un sample, un steekproef, ta pa e ta un bon refleho di e poblashon. Ya, dus den esei ta tene kuenta ku tantu hende muhé, tantu hende hòmber, tantu hende di sierto grupo di edat, tantu hende den sierto sektornan komersial, otro ku ta traha, otro ku ta bai skol, otro ku ta doño di negoshi, otro ku ta. Partisipá den gobernashon, pues asina diferente área riba tur tres isla bo ta saka un bon representashon di e poblashon. Anto bo no tin mester di papia ku tur binti sinku mil pa bo yega na e konklushon final. Mi ta duna un ehèmpel riba esei ku hopi hende lo ta familiar kuné. Na momentu ku bo tin elekshon, despues di un sierto kandidat di voto, E proyeccionnan apenas ta cambia, ya. Pues ya caba bo por proyecta cu un cierto cirtitud cu tende tal partido ta baña tanto asiento, mientras tanto cu ni cincuenta por ciento di e votonan no a wordo conta ainda. Esey ta loke nan ta yama exit poll. Corecto. Pues den e mesun aspecto eynan pa hendenan cu ta pensa cu ya ta mil hende so di binti singu mil, no. E poblacion e steekproef ta hopi amplio. E variedat di di metodologia ku a apliká p'e ta unu ekstenso den e sentido ku a hasi tantu un investigashon kuantitativo, a papia ku un poblashon di mas ku shete shen i sinkuenta hende a base di enkuesta ku ta dirigí segun un lista di pregunta, Aparte di e shete shen sinkuenta personanan ei, a kòmbersá ku ongeveer un sesenta persona ku a partisipá den shete grupo di enfoke kaminda bo por profundisá muchu mas tantu aba. Oke, bo ta bisa ku kos no bai bon, pero dikon e no bai bon? Kiko ta loke bo ta konsiderá ku no bai bon? Kiko bo ta konsiderá ku sí a bai bon? Ya, aparte di e shete shen sinkuenta plùs e sesentanan ei, a kòmbersá ku ongeveer shen sinkuenta persona individual Sea nan ta gobernante, nan ta ambtenaar, nan ta hende di deporte, nan ta hende comerciante, nan ta sindicalista, etcetera, etcetera. Y aparte di esey tambe tabata tin cierto sesionnan caminda gewoon hende comun y corriente cu ta tin gana di bay expresa nan mes por a drenta, loop, walk-in, y duna nan expresion na e investigadornan. Pues komo tal i nan bo ta yega na mas ku mil persona ku a partisipá na e proseso. Loke ta importante pa menshoná den dje ta ku Sosial Kultureel Planbureau ku ta hasi investigashon mas ku kuarenta aña na Hulanda a opta pa traha ku hende lokal. Hende lokal manera nos, investigadornan, ku ta komprondé e kultura i e manera ku kos ta funshoná riba e tres islanan. Pasobra, un ta pasobra, nos tin serto kustumbernan na Boneiru, na Saba i Sint Eustatius e ta mesun kos. Ya. Bo por bisa ku Boneiru su poblashon, su kultura, su manera di hasi kos ta mas serka di esun di Aruba i di Kòrsou. I mientras tanto esun di Saba cu Sint Eustatius ta mas cerca di e e cultura di Sint Maarten. Pero entre. I islanan den bisindario. I islanan den bisindario. Si. Pero si bo ta critico hasta entre Saba cu Sint Eustatius e tin cultura diferente. I bo ta notéle tambe riba e islanan mes, ya. E parti dje investigashon, por ehèmpel, ta ku ora ku a pidi pa poblashon di e tres islanan duna un sifra di rapòrt entre sero ku dies kon felis nan ta sinti nan mes, ku e sifra sero bo ta sinti bo hopi infelis i e sifra dies bo ta sinti bo hopi felis. Pueblo di Boneiru den e tres islanan a resulta esun cu ta sinti su mes mas felis. Despues ta sigui Saba y e poblacion den e tresnan cu ta sinti su mes menos felis ta obviamente Sint Eustatius. Den e resultado ey, laga nos cuminsa cu e primer resultado, e ta sali mesora, ta felis oy dia ta masha relativo. No e e por ta un hende ta feliz ku un glas di awa e otro ta feliz ku un selular. Sí. Eh, y tambe e felicidad ta ser midí conforme Millennium Plan di Nacionnan Uní Sí. den hasta diferente otro factornan. Sí. Kua metodologia bosnan a usa pa midi e parti di felicidad? No solamente na cifra, pero tambe kon bo ta cuantifiké. Sí, bon, eh, laat mi bisa sindikinan ku e ta keda algu hopi individual, paso hasta ora bo ta duna e cifra ei, Naturalmente ta algo cu ta specificamente den cerca bo, ya. Un ocho pa mi por ta un shete kisas pa bo, ya. Pero en berdad e manera cu a a haci e preguntanan y duna e splicacion acerca pa e pueblo por contesta kico e lo duna su mes, si e ta feliz of menos feliz, e cifra eynan bisa practicamente pa tur tres isla, pero tambe a mantene e mesun sistema ku ta usa na Hulanda, di manera bo ta bisa nan un tiki mas general riba nivel di Nashonnan Uní, igual. Kiko nos ta mira si, a base di esei bo por hasi un komparashon. Kiko nos ta mira ku e pueblonan di e tres islanan di Karibes Nederland kompará ku Hulanda a duna un sifra muchu mas abou? Expresando con feliz nan ta cu por ehempel e Hulandes. Enton mi ta coge cu esun di mas miho dentro di Hulanda, cu ta e parti di Hulanda Europeo. E Hulandesnan ochenta i sinku por shento, quiere decir casi nuebe di cada dies Hulandes ta duna su mes un cifra ocho. Quiere decir e Hulandes ta bisa mi ta hopi feliz riba e escala di sero te dies. Um, na, na Boneiru, nos ta mira ku um, solamente 24 por shento, of we say solamente, mas o menos un kwart di poblashon di Boneiru ta sinti su mes infelis. Ja? Um, y 15 por shento ta sinti su mes felis, te hopi felis, y e resto eigenlijk, e 60 por shento ta mei mei di e ocho cu e cuater ey. Ya. Na Saba e situacion ta un tiki menos positivo cu na Boneiru, caminda sesenta i cuater por ciento, dus casi dos tercera parti, no, sorry, mi ta bisando cosa robes. Na Sint Eustatius, casi dos tercera parti di e poblacion, sesenta i cuater por ciento, ta sinti su mes infeliz. Kier decir, dos di cada. Tres stasiano ta indiká ku e ta sinti su mes infelis, i na Saba nos ta mira ku e situashon ta un tiki mas mihó ku na Sint Eustatius pero ménos positivo ku na Boneiru. Kuater di kada seis sabano ta indiká ku e ta sinti su mes infelis. Awor den e estudio. Spesífiko di ta felis, no felis, kuantifiké. E bosnan a analisá espektativanan ku unda fo'i unda nos a parti sinku aña pasá. Sí. I ta loke tambe señora Spies a bisa den su diskurso di introdukshon di e rapòrt ayera ku tabata tin spektativanan ku no a ser kumplí. Sí. Bo por bisa, anto korektamente si ora spisa trese hei dilanti, bo por bisa di un banda ku e espektativanan prinsipalmente for di e tres islanan i mi por inkluí akinan eigenlik Kòrsou i Sint Maarten tambe aserka, aunke no ta parti di e investigashon aki, tabata tin espektativanan haltu pa ku e kambionan estatal nobo. Den sierto sentido bo por bisa ku pueblo di Boneiru saba ku Sint Eustatius a verwagt ku nan ta bai hopi mas dilanti ku nan a bai en realidat despues di sinku aña. E tabata un espektativa realistiko òf a la ser bendí den un speransa ku lo mester a yena su mes? Laga mi pone asina ke nan komo investigadó den un forma di ke kouteloso. Riba tereno di enseñansa, por ehèmpel, tur tres isla a bai dilanti. Esei ta reflehá for di sifranan? Esei ta reflehá i pueblo mes ta indiká esei di tur tres isla, Boneiru, Saba i Sint Eustatius, ku. Un di e aspektonan ku nan ta haña ku a bira hopi mas mihó despues di dies dies dies kompará ku promé ku dies dies dies ta enseñansa, tantu riba e tereno di fasilidat pero tambe riba e tereno di organisatorio, di edifisionan di skol, di material, etsetera etsetera etsetera. Atenshon pa muchanan a bai dilanti. Un otro aspecto cu, e dos aspecto cu poblacion di tanto Boneiru, Saba, Sint Eustatius ta haya cu nan a bay dilanti den dje, ta e aspecto di salubridad publico. Y nan tambe bo ta mira cu bisa facilidadnan di cuido y di cura, den e caso aki hospital na Boneiru por ehempel, conoce mijo facilidadnan, medium care. Bo tin un departamento di neerdialyse op en top European standard. E proseso di ora bo ta malu i bo no por haña e kuido òf kura lokalmente ku ta wòrdu bo ta wòrdu mandá Colombia. Anke i nan tambe poblashon di tur tres isla tabata basta kla den esei ku hey tin espasio pa e manera ku Comeva, ku ta risibí bo aya i kuidá bo aya òf guiá bo aya por hasi kos. Por ehèmpel, laga mi keda evitjes un ratu n'e parti. E personanan di Israel riba sabi si dos stasies, nan tabata bai Colombia, nan ta bai Guadalupe òf Martinique. Òf Sint Maarten, si. Òf Sint Maarten den e kaso aki. Nos den e kaso aki, nos ta bai òf Aruba òf Colombia. Korekto. Ta bosnan hasi investigashon den e. dos instancianan ey, so e ta cay boven di ZVK, e ta, a diferencia di loke nos tabata custumá for, for di Boneiru pa bay Corsou boven di Antias, pero tambe entre e diferente institutonan, sea na, na e parti francesnan y Colombia, tambe bo sta haci e investigacion? No, e investigacion no a, a focus riba e parti eynan. pero algo cu mi ke agregá, por ehempel, acerca pa e dos isanan ariba, Por ehèmpel, awor aki nan, nan tin un helikòpter, ku loke nan a tabata tin antes, ku den kaso di un urgensia relativamente rápido por transportá e persona ku tin nesesidat di kuido i nan, òf kura, pa un isla den serkania, bèrdat? Manera esun nan ku bo ta menshoná einan. I den nos kaso aki nos tin dos jèts. A keda nos Learjets na Boneiru, korekto, Paco esei. Wak, naturalmente semper ta tenta esei a bini dilanti tambe, tin aspektonan ku ta bisa hey tin espasio pa mehorá, pero en general bo bisa pueblo di tur tres isla ta di akuerdo ku enseñansa i salubridat públiko a bai dilanti anke tin espasio pa mehorá ainda. Aspektonan ku meresé hopi atenshon bai dilanti ku poblashon a tres dilanti ta e aspekto di pobresa ku poblashon di Boneiru, Saba i Sint Eustatius ta sinti ku a krese. Awor, komo investigadó nos mester pone aserka Pa bo ta completo, cu naturalmente no ta e cambio estatal so a influencia e nivel di pobreza riba e tres islanan. Si t'asina cu e cambio naturalmente di florin pa dollar a haci un diferencia, si t'asina cu door cu bo tin entidadnan awor riba nan mes y for di otro, no den Antillas mas, naturalmente aspectonan di fiscal y di importacion, derechonan di importacion ta hunga un rol cu ta haci ban bisa productonan cu bo ta usa diariamente mas caru, pero esey nan ta relata na e cambio estatal, pero naturalmente bo abo ta completo bo tin cu bisa tende prijs di petroli tambe a subi entre dos mil dies cu dos mil dieskuater. Ya ta despues di september dos mil dies kuater nos ta mira ku preis di petroli a ba drástikamente i bo ta mira tambe ku sierto preisnan di sierto produktonan inflashon a ba despues di september dos mil dies kuater i durante dos mil dies sinku. Pero tambe un otro aspekto ku no tin nada di aber ku inflashon ku tambe a influenshá naturalmente e nivel di pobresa ta e krísis mundial, Na dos mil ocho, ku naturalmente tin un efekto despues di esei, den e añanan siguiente, tambe pa nos islanan. Pues si, pobresa riba tur tres isla a krese, pero esei no, bo no por mar'ele solamente na konsekuensia di e kambionan estatal. Mi ta kere e rapòrt, riba su mes, riba e aspekto di pobresa, pero riba mas aspektonan, ta duna un bista hopi kla, ku mester bai traha di un forma hopi dirigí riba e parti di kombatimentu òf redukshon di pobresa. Mi ta kere anto lo mi bisa tambe e rapòrt semper tin hende di diferente ángulo ku ke huzele pa bon òf pa malu. Ami lo ke bisa komo investigador independiente, neutral. Bo por wak e glas mitá arbashí òf mitá rién. Korektamente manera señora Spies ta trese dilanti, sinku aña ta un periodo tòg wèl kòrtiku pa bo por hasi un evaluashon bisa mas mas konfiabel. E investigashon riba su mes ta konfiabel pero pa bo ku'e un periodo di sinku aña pa kambionan estatal ta kòrtiku. Nton mi ta bisa e rapòrt ta duna un oportunidat. Discribriendo kico pueblo ta bisando pa bay traha na mehoracion di e aspectonan ey. Señor Waley, laga nos laga e parti ey, nos ta bin un djis riba dje, so e tin ke ber cu e aspecto constitucional, Sí. y mi ta sigur bos nan a haci e parti tambe. Kerido oyentes y televidentenan, danki pa ta bek y kedando hunto cu nos den bo edicion special di Tribuna Popular. Awe nos tin un kombersashon ameno pero tòg firme ku un di e hendenan ku a traha, un di e konsultornan ku a traha riba e rapòrt ku a ser publiká ayera, ku ta e rapòrt di evaluashon tan esperá di dos mil diesinku. Señor Waley, aworati nos a keda riba espektativanan i ban menshoná algun echos ku a sali for di e proseso di investigashon ba menshoná tambe e metodologia ku bosnan a praktiká i a sali tambe ku tin impreshonnan, konseptonan ku por ta ta bon nos elaborá. Por ehèmpel, e momentu di dies dies dies unda despues di Tantu añ sigur despues di diesnuebe sinkuenta i kuater ku nos ta tin un Antias, un, laga nos bisa un estado federal, i ku unda na dies des dies e ta terminá i nos ta drenta, nos, a, a, e, e islanan di, di Boneiru, Sabie, Sint Eustatius, nos ta drenta den e kons, e konstitushon hulandes parsialmente i nos a eksperensiá sinku añ ku ta e, laga nos bisa e intenshon di e rapòrt, kon. Den bo investigashon e pueblo a persibí e kambio ei. Pasobra naturalmente e antias ta tin su kultura, su manera di komportá, su manera di goberná. Sí. Sí. Kon e ta den esun hulandes. Sí. Akí ami kuminsá ta bisa un ratu ku ami no ta un dje e personanan ku a skibi rapòrt, ku a partisipá di e proseso ei, pero sí a duna kuminda. Ba fit e informashon. Korekto. Pa, pa, a base di e investigashon. pa e raport por wordo skibí. Bo ta trese dilanti en berdad cu despues di diosnuebe sinkuenta i kuater cu nos a conoce lantamentu di Antillas, bo por bisa casi despues di un sinkuenta i sinku aña di statut, constelacionnan nobo, si bo saca Aruba un ratu na diosnuebe ochenta i seis of na benti seis afor. E manera ku e poblashon a a eksperensiá e kambionan, naturalmente promé ku dies dies dies bo ta bo ta tin tres nivel, nivel di gobièrnu di Reino, gobièrnu di Antias ku ta muchu mas serka naturalmente di e islanan i e gobièrnu bestuurskolege, e gobièrnu lokal. Despues di dies dies dies bo ta haña ku e. E lag ei meimei di gobièrnu antiano ta wòrdu saká afó den sierto sentido i bo ta keda ku gobièrnu di Reino, meimei i nan un Rijksdienst Caribisch Nederland, RCN, i e bestuurskolege ta bira OLB, Openbaar Lichaam Bonaire den e kaso aki. Òf Entidat Públiko Boneiru. Òf Entidat Públiko Boneriano. Loke a sali afó ku e poblashon a eksperensiá ta ku RCN den sierto sentido ta konsistí di ámtenarnan i e poblashon ta sinti ku temporada ku tabata tin gobièrnu antiyano i parlamento antiyano, staten, sikiera nan ta tabata tin influensia atrabes di elekshonnan bisa antiyano. riba e Gobierno cu cierto cosnan por a sosode tambe pa e isla y nos tur sa isla grandi of chikitu si bo no por haya lo cual bo ke de bes en cuando bo por hasta tumba Gobierno. Ke decir e poblacion ta indica cu nan tog a sinti nan ta sinti un tiki falta di e. Posibilidat di por skohe nan representantenan riba un nivel mas haltu ku ta surpasá e isla. Dus RCN no ta gobièrnu, e pueblo no por skohe e parti di RCN. RCN ta mas komo un koordinadó. I un atmistrashon. I un atmistrashon entre, ban bisa, e entidat públiko i gobièrnu hulandes. Anto den esei bo ta mira ku tin sierto frikshonnan den e sentido ku e ministerionan na Hulanda, nos yama nan Den Haag un ratu, ku ta rigi sierto aspektonan sosial, aspektonan di salubridat, aspektonan fiskal, di enseñansa, nivel di enseñansa, nivel di salubridat públiko. No tur ora e amtenar Hulandes einan Europeo por hinka su mes i komprondé e situashon hopi kleinschalig, si mi ta mak yus e palabra Hulandes, riba e islanan. I komo tal bo ta haña ku e poblashon ta ekspresá ku gobièrnu Hulandes no ta komprondé e situashon riba e islanan, gobièrnu Hulandes no ta skucha. e loke ku e islanan ke splika nan, i esei tin un aspekto ku di dos banda. Unu, na Hulanda e realidat ta ku e ministerionan no ta atendé ku aspektonan loke nos ta yama den gemeente, ya, pasei bo tin e gemeentebestuur i e provinsial bestuur, pero den e kaso di Boneiru sa bo ku Sint Eustatius basikamente si. Nan ta atendé ku e aspekto ei di nan ku nos ta mira openbare ligham slash bizondere gemeente. Pues komo tal bo ta tin un situashon kaminda eingelik e amtenar di e ministerio grandi ei ku ta wak Hulanda, ku ta wak Europa, muchu mas grandi, no por komprendé e situashon lokal i e islanan mes komo islanan hopi chikitu i ku tabata hopi bias tens riba gobièrnu antiyano. Lesa, por gran parti, Kòrsou. Nan no ta tin e kapasidat, òf si mi por usa esun, mi tin un bon palabra papiamentu, pero na ingles, e capacity i e capability pa por atendé ku e ámtenarnan na Den Haag. Awor, den e rapòrt ta reflehá un kos sumamente importante. Den e preparashon pa yega na dies, dies, dies, fechanan, E ku a bin resultá ku nos ta den e konstelashon di Karibe Hulandes a bin sali na kla for di e rapòrt ku un aspekto masha importante ku nos ta bai menshoná awor aki pa por ta habri e kombersashon un ratu. Ta siña aki ku den e preparashon a stipulá ku for di e konsepto, di desentralisashon di gobièrnu na Hulanda, den e ehekushon di Karibe Hulandes lo a sentralisá e maneho. Anto ta loke bo ta bisa ku e ámtenar básikamente ta atendé e makro Hulanda den Europa i diripiente e ta bai haña ku e tin ku dirigí òf ehekutá, ohseta ehekutá, e ta ehekutá, E micro den Caribe. Correcto. Y un di dos punto ta cu parte di un di e comentarionan di señora Spies como presidente ta cu de facto esey ta un di e puntonan cu por tal lo tin cu reevalua. Con con abosnan como investigador a kuantifiká esei. Sí, bo bo bo tin ku bisa ku en bèrdat, ante si ta e lokal mi a mi a referí awor na dje, ku pueblo ta sinti òf e pueblashon di e tres islan ta sinti ku Hulanda, Oropeo no ta komprondé nan e situashon, no ta komprondé e kultura i nos manera di anda ku otro riba e islanan. Esei den sierto sentido ta bèrdat, ya, e ta sali for dje investigacion tambe. Di otro banda mi ta bisa, anto esei mi a splika, ku pa e ámtenar hulandes tambe, ku manera ku bo ta bisa nan, ta di focus riba Hulanda i Europa, ku entidatnan muchu mas grandi, di reglanan ku tin ku tene kuenta kuné pa komunidatnan muchu mas grandi, tabata sumamente difísil pa e por adaptá pasobra bo bo por tin e tendensia, anto esei lo bo tabata Hans Elsig Clifton Houelley tambe, ach, ya ta binti sinku mil hende nan einan bo sa. Compará cu e diesshete mion di Hulanda anto cu e dosha i singuenta mion di Europa, bo ta bisa dat regelen wel even wel Pero den es. practica ta asina al a ser ehecuta tambe. Si. Wak, bo tin, mi tin cu trece un aspecto mas acerca anto esaki no ta di e investigacion pero e tin di haber cu ne si. Nos mester constata si cu locual cu a pasa na diez dies dies ta algo cu ta. Práktikamente úniko den mundu. No tin ora a bai buska otro ehèmpelnan den mundu pa wak kon bo por desentralisá un pais di e forma aki, kaminda bisa un parti ta bira outónomo, e ta keda den reino sí, pero e ta riba su mes, e otro parti ta integrá bira parti di un pais mas grandi, ta alu ku no. Por a haña den mundu, tampoco via Nacionnan Uní. Pues como tal pa tur hende e tabata tambe un ok, con nos ta haci e cos akinan? Pues bo por bisa cu eigenlijk e ta un tipo di proef con hen, anto mi no ta bisa esey di un forma disrespectful, pero cu tur respet, caminda mester a. Akoplá, Oke, kon nos ta hasi kos akinan? Kon nos ta ink'é den otro? Kon nos ta bai pone ke ta bai traha mas mihó? Anto mi ta bai duna bo un ehèmpel ku ta fuera di Boneiru, pero ku ta tipifiká kon e kos bo por kompará el'e. Ántes, promé ku dies dies dies, Antias, politiku Willemstad, fòrti Amsterdam, tabata e bisa e gobièrnu sentral. Despues di dies dies dies, Saba ku Sint Eustatius ta mira Kralendijk komo e entidat sentral, komo ku e e hofkantoor di RCN ta aki. Tin dependensia na Saba ku Sint Eustatius. I e representant di Reino tambe ta sinta. Tambe ta sinta aki. Ya. Dus kiba ta haña si Boneiru. Su poblashon òf polítikonan tabata bisa ántes, Òmbu, Kòrsou ta stroba kos, Kòrsou ta stroba kos. Awor ki nan saba ku esaki ta hasi, nan ta bisa, Boneiru ta stroba kos. Pero no ta poblashon di Boneiru òf OLB, Entidat Públiko, pero de e kas aki RCM. Ya. Asina nan ta wak. Loke bo por bisa tambe ta ku e temporada. Engelnan kaminda a tuma e desishonnan i pa ehekutá e kambionan tabata unu relativamente kòrtiku. Ya, Boneiru, por ehèmpel, kumesa ta bai tuma un ròl, asumí un ròl, pasobra a establesé RCN, a konsider'é e isla di mas grandi dentro di nan tres, mester bai asumí un ròl muchu mas madurá, si bo poi amé asina, ta un ròl ku Kòrsou tabata apliká promé ku dies, dies, dies, i. Boneiru mes mester a pasa den un proseso naturalmente di buska e kapasidat i e capability un bia mas pa unu richt en su mes kustumbrá ku un sistema nobo ku e no tabata kustumbrá kuné, pero tambe atendé den un struktura ku tres ku dos otro isla, Saba i Sint Eustatius, ku ta nuebe shen kilometer mas aleu, ku tin otro kultura, otro idioma, otro manera di atendé ku aspektonan. Ki mas resultado bo por bisa ku a sali for di e estudio hustamente di e aspekto konstitushonal? So awor aki nos ta bañando un referèndum komo parti di e proseso di evaluashon i aki na Boneiru den sektor polítiko un di e persepshonnan òf por ta un di e realidatnan ku nan a eksperensiá ta ku nan tin ménos poder. Tin polítiko ta bisa ku nan ta altamente dependiente den toma di desishon, nan votadonan no ta ser atendí paso nan no por tuma desishon i bo por asta bisa parti di esensia, e parti primario di un di e motibonan ku ta bai referèndum, maske ku nan no ta bis'é. Komo tal, so nan ta bisa e bon ta evaluashon, tin ku tuma desishon, i nan ke tende e opinion di pueblo ku nan a eksperensiá, un tipo di enkuesta manera bos nan a hasi. Pero si bos analisá loke nan ta bisa, básikamente loke nan ta bisando ku nan no ta tin e oportunidat di a goberná propiamente. Kon e den e estudio, sin ke drenta den aspekto polítiko, kon den e estudio, E pueblo a expresa su mes. Bon, lami lami nabo un par di cifra di con e poblacion di e tres islanan a rate cada un di e instancianan ey, e tres instancianan ey, desde e caso aki Entidad Publico, RCN y e Gobierno Hulandes. E nos ta mira cu na Boneiru, trouwens riba tur tres isla, e gobier den e tresnan ey, Gobierno Hulandes esun cu ta score mas abou. dor di poblashon. Si nos wak kurato Boneiru, Boneiru ta skor RCN ku un sinku punto kuater riba un eskala di dies. Nan propio gobernashon, dus entidat públiko di Boneiru ta haña un skor di poblashon di Boneiru sinku punto dos i gobièrnu di Hulanda ta haña di poblashon di Boneiru un skor kuater punto shete. Onvoldoende eigen woordenwisseling. Si bo koe promedio bo ta bisa ya. Ami ta bai temprano nos ta bai school. Si. Ku ora bo ta riba vijf na half wanneer nos ta bisa antes of sinku punto sinku hoy dia. Si. Ku bo ta ser afront pero kor bo ba pasa examen ei ba haña zes pero laat nos bisa ta swakjes. Si si bo por bisa anto e rapport ta conclui esei tambe. Ku den e kasa ki nan e tres endidatnan ta skor Un promemio. un vijf, un vijf plus. Ya. Na Saba e e skor, e poblashon ta skor e tres endidatnan un tiki mas positivo, den e sentido ku RCN ta haña seis punto sinku komo sifra, e endidat públiko di Saba ta haña seis punto tres. I aki tambe nos ta mira ku Gobièrnu Hulandes ta skor ménos sinku punto nuebe. Den e tres islanan esun kaminda poblashon ta skor su gobièrnu, RCN, i Gobièrnu Hulandes mas malu ta Stasha, Steisha. Steisha ta skor RCN un sinku punto dos, su entidat públiko kuater punto nuebe i Gobièrnu Hulandes kuater punto sinku. Esei tin parsialmente di haber tambe mi ta kere of mi ta kere no a base di e investigashon kiko ta e espektativanan di e poblashon spesifiko. Bo ta mira ku na Stasia den e tres islanan e ta esun ku a keda mas atras of bo por ponele di forma positivo a konosé ménos desaroyo despues di dies dies dies. Sí. Awor, si bo kue e sifra, RCN i gobierno hulandes, so RCN ta ehecutor di e gobierno hulandes, e, bo lo por bisa cu e sifranan ta relativamente stabil, sí. E ta, e ta laba den un sinku, sigur, pero e por laba entre sinku punto dos, sinku, sinku punto kuater. I esun lokal, ku esei aisi ta keda relativamente standaard, ku bo por bisa e gobièrnu hulandes ta sinku plus, dus vijf plus, Di ora asta i, sinku, si. i, si, Bou di sinku. korekto, òf den e kaso aki den e entidat públiko si e ta rate sink, vijf min. Ya? Bai abou ku e sifrasnan di sentro stasi. Si, awor. Bo, bo lo kere ku por ta e rol di VNG mester tabata mas palpable, por ta ta tin elemento ku bo ta bisa di mehoransa? Ku, ku VNG bo ta mira di Vereniging Nederlandse Gemeentes. Wak, tin, tin un par di aspekto. Kuma ta bin bèk riba dje, a base di bo pregunta. Despues di dies dies dies ku mester a krea algu nobo ku bon ta tin niun ehèmpel den mundu pa ku esei, tabata tin tambe vários aspekto ku no tabata kla pa tur hende. Por ehèmpel, kiko tabata e ròl spesífikamente di e entidat públiko, kua ta e aspektonan ku ta gubièru di e Reino tin ku anda kuné i, Bisa slash RCN. Seke poblashon di tur tres isla a bin dilanti tambe ku no ta tin klaridat ku ban bisa seguridat ta algu di entidat públiko òf ku kaminda ta algu di entidat públiko òf ku enseñansa ta algu di gobièrnu di Hulanda, dus gobièrnu di pais, òf ku salubridat i sistema sosial. Ta kua gobierno ta atende ku kiko. Anto e no klaridat ei ta algu ku a resaltá tambe durante di e investigashon aserka poblashon ku no ta kla ku ta por ehèmpel kamindanan, infrastruktura ta algu ku ta desgobièrnu di Hulanda òf ta desgobièrnu di entidat públiko. Anto den sierto aspekto, anto mi ta bisa esaki ku koutela. Den sierto sentido ban bisa e gobernante di entidat públiko ta tin espasio pa bisa, No, esaki no ta nos falta, no ta nos tarea, pero ta gobièrnu di Hulanda no ta bisa ta hasiendo sufisiente. Ya? P'e mi ta kere ku bo ta bai mira ku e promé dos añanan tabata tin basta konfushon òf onduidelijkheid di ken ta hasi kiko, E mi ta kere e ultimo tres pa dos aña el a stabilisa si no? e ta bira mas kla. Si, bo ta mir'é tambe den, por ehèmpel, den sektor di salubridad públiko. Si. Den e probé dos aña nan ta tin masha krítika i in bèrdat tabata tin kosnan ku tabata bai malu Si. i huntu ku e kosnan ku ta bai bon. Si. I ultimo, latu di sa dos, tres aña, ba kuminsá mir'é ta stabilisa, e servisionan a mehorá. Ta tin asta un protesta dilanti di e idifisio di ZVK, ku despues di e protesta i bai mira ku Hulanda a tuma e medidanan nesesario i pa a mehorá. I oidia bo ta mira tambe ku tin un idifisio, tin un servisio mas amplio, aunke mi tin ku bisa tambe tin kasunan ku ta sigui demostrá nan mes manera tin un kaso di Colombia di hendenan di pashèntnan di lomba. Pero esei ta algu laga nos bisa bo ta ke. Spesífiko i ta un kaso singular, maske ku tin hendenan ku ta bai ser sakrifiká. Biniendo bèk den totalidat, mi ta kere tambe ta bon pa aki ratu, nos ta kuminsá awor ke nos lo bai pa un break un djis, pero ta bon pa nos wak for di e aspekto konstitushonal, e aspekto di gobièrnu, kon al afektá nos ekonomia i nos sektor laboral, hustamente ku ta determiná e kalidat di bida ku defakto e rapòrt ta su esencia. Correcto. Con nos ta midi e cinco añanan y kico tabata e resultado y con nos a bay dilanti den dje? Sí. Laga mi cuminsa cu e parti di economia. Em, nos a comprende for di e rapport tambe cu eh, den e parti di economia no ta tin e amplitud y bo por argumente pa crisis mundial, pero tambe no ta tin amplitud di maneho specifico Kon desaroyá e ekonomianan di e tres islanan? Ki bo por konta nos i kiko tabata e resultadonan riba e tema aki? Sí, bo por bisa ku poblashon di e tres islanan a a eksperensiá un sintimentu di retraso ekonómiko. Dikon mi ta ekspres'é así nenan? Pasobra loke anto mi ta keda ripití esei ta e manera ku pueblo ta. Eksperensiá un ke otro, sinti un ke otro, no nesesariamente e sifrasnan ta sostené esei. Dus bo por tin un kresementu ekonómiko minimal, pero pueblo ta sinti ku ekonomia bai atras, pasobra su situashon personal. ta bai atras. Den e parti di e beleving ei, e sintimentu, e eksperensia ku pueblo ta sinti, en bèrdat nan ta sinti ku bida a bira muchu mas karu. Bo ta haña tambe ekspresá ku hopi hende a ekspresá ku aparte di e trabou ku nan tabata tin, awor nan mester buska un di dos trabou òf un di dos entrada, laminamei asin di nan, pa por sobrebibí. Awor, esaki tin sierto konsekuensianan ku no ta direktamente ekonómiko pero si den bo komunidat. Anto ta reflehá den e rapòrt tambe. E echo ku un hende bisa si bo ta kaso den un pareha i tin hopi bia nos tin famianan ku ta un persona na tin na kabes, dus mama òf tata, E echo ku e persona ei bai traha dos trabou ta nifiká ku e tin ménos atenshon na kas. E tin e strès di sobrebibí pa su mes i pa su famia. Di dos, e ta traha oranan mas largu, sali un trabou bai traha un otro trabou pa generá mas entrada. Esei ta sali for di rapòrt tambe ku ta reflehá ku E muchanan, e yunan, ta muchu mas pa nan kuenta na kas. I komo tal, nan ta riba kaya, kriminalidat chikitu a oumentá, problema na e muchanan ta bai ku e problema, e falta di atenshon ei, nan ta bai kuné na skol, esei maestronan di skol tambe ta refleh'é den e investigashon ku nos a hasi akinan. Komo tal e ta afektá bo funshonamentu y bo nivel di ta feliz den bo comunidad. Mi ta kere Señora Spies a trece hopi cla dilanti ayer den su presentacion tambe cu esey ta un aspecto cu merece hopi atencion bay dilanti. Otro aspecto cu ta e parti economico cu bo ta menciona aynan, a den cierto sentido carece esey poblacion ta haña di duna economia e atencion necesario. Bo lo bisa impulso? Stimulansa? Laat mi bisa esey di nan. Loke ta bin dilanti den investigacion ta cu nan ta sinti cu economia no tabata un prioridad y ora bo bisa economia bo ta bisa automaticamente trabou y generamento di placa. Pa e. Hulandes of el a recibe pa Den Haag ta tres economia hopi chikitu, caminda Hulanda tin un economia hopi diversifica y dirigi riba Europa y di hopi exportacion. Basicamente e islanan aki ta depende di turismo na cierto parti, den e caso di Boneiru naturalmente na na salu, e exporta, bisa? Generacion di salu, turismo. i transborde di petroli, Bopec. Den kaso di Saba e ta simplemente turismo i e skol di mediko.